hi le ka g1 solima ka mu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla um emadyambyini ya siku ra namuntlha hina tatana maponyane lava va nga duma swinene hi mhaka ya ku um va va va va na mincino yin'wana ya unique na ku rhwala xipikara namuntlha va hi vhakachelini a channel ya hi eka chanel ya hina ka nongonoko wa timhaka ta vanhu hi famba hi kha hi gogoza timhaka ta vanhu va tiko hi gogozeleni tona mr maponyana a va tsakangi loko mi nga voni ku hleka mr maponyana amukelani vayingiseri lava nga ku mi voneni na um, na amukela vayingiseri hinkwenu na vawachi va soli makamu g1 channel ni ri namuntlha ni kwala hi nyama hi vutswatsi ni kwala studio allright mr maponyana mm. um ku na mhaka yi nga mi khomangi kahle ya ni kombela hi sungula le masunguleni yi nga sungula kona um hi ta za hi fika laha yi nga fika kona okay ya um ni khensa ku nyikiwa nkarhi lowuwani eh, mrs olimakamu ta hlamusela hi mhaka leyi yo ka yi nga ni khomangiki kahle um Eh, you know evuton'wini hina vanhu xo sungula ni ta- ni ta rhanga hi ku vula ku ri hi ya vadanki i masungulo ma mina malama why ni vula sona a hi veteni hi endla leswa swa vafundhisi swa ku loko va sungula ku chumayela va ku thopiki ya namuntlha Yeah, yeah, Ya right.
chumayela hansi a hloko mhaka leyi nge mi hava danga Ah, i Yeah. tete, i tete, Topic ya. ya hina. Ya, i topic ya mina leyi namuntlha ku ri vanhu va hava danki ya so m- mo ni nghena mhakeni mhaka yi so um ni na mutswari le kaya leyi ku nga mhani phemphu le tisa va huma ka makhuveni ku tswariwa va tekiwa a ka baloyi a reterdamu mhani phemphu va ku tikumela vana va vona hi tshama rothi um ivi xikwembu xi va pfuna va kuma r d p le a tindlwini le a giyani va tirha tindlwini va kuma rdp um after kwalani va hi teka hi suka ya kwale na makwandla ma hina loko hi fika giyani wu sungula ku fika hi tongi i joni then ku- ku suka kwalano then mhana mina i munhu loyi um va nga xaniseka loko va xaniseka va xaniseke hi vutomi bya hina that's why leswi lavaka ku swi vula laha eyi that's why loko va vavisekile mhana mina mina a swi lavi ku va mhana mina va va vavisiwa hi leswi vona va nga hi xanisekisa xiswona loko va xanisekela for yini hmm. so mhaka ya kona i ku ni lava vulavula hi minkosi leyi nga humelela la um ti-video video van'wana mi nga mi ti vona vonini namuntlha mi ta hlamuleka because a mi tala ku humesa ku kasi maboya laha ku ndleka yini laha ku ndleka yini laha ku endleka yini hi swona swi nga ni fikisa laha namuntlha ku ri mi ta kuma xitori kahle hinkwaswo swi helerile because van'wana na tolo ku ri na van'wana va ha ku vutisa kasi van'wana laha a ku endleka yini loyi ku masandlhen masandlhen xilo xa xiyimo lexi a xi le ka n'wina namuntlha tshamani laha mi ta yingisela kahle ku a ku endleke yini ku humelela yini then number one ku ve nkosi wo sungula nkosi wo sungula ni lovele hi

va tekiwile boti va okay lahliwa. sorry master makwanyana ku mi nghena non'weni a ku ri rini loko boti va loko
ya swa boti moni ku a na ha ri swi ngopfu maleni mara i khale mara i swa khale nyana okay e ya ka boti i swa khale nyana okay so kusuka kwalano nkosi wu ndlheriwe kwale a hi tshama kona ma yi tiva m- miti ye- m- va ri miti liya yi le kaya ku na eka ba mkhulu ku va na eka ba ntsongo a ka hina ku ri ka ba ntsongo so mara hina se hi ku a hi nga ha tshami kona hi sukile ka muti luwa wa ban wa wa ka hina hi ku ka hina ku ri ka va vatsongo papa mina ku lohisanana so um ku sale ku tshama van'wani kwalaya loko hina hi sukini hi ya giyana so nkosi wu vuya wu suka wu yandleriwa le ka bamkhulu leyi mana mina va xanisiwa va tekiseriwa you know um ni tsundzuka va ku na na bokisi va nga vonisiwi you know swi swin'wana swa hasahasa swo tika by then um a ndzangi ni nga swi landzelerisa because a na ha ri ntsanananyana mara hayi mitsana swa ku nkosi a ni n'wi vonangi a ni swona a ni na malembe yo ringana vo twenty something kahle kahle a ni ri wunkulu by the way mm. e loko ko va ka swo biya va ta ku wanuna wa ma zama ku twenty one ve ri n'wanuna e ma yi vona ya so then Swi vuya swi hela ni tshikisa sweswo kwalano then ku ya ta nkosi wa vumbirhi eyi lowa vumbirhi a na ku mi hembela hi laha ni nga vaviseka ni twa ku vava phela munhu wa mi nga rivali munhu wa hlayelela se ni sungula ku hlayela le ka buti leswi nga ndlisiwa swona ivi ku ya ta ka lava na vo lava va nga lova a ku ri buti lava mara buti wa kona a ku ri buti luwa wo i munhu loyi a nga i n'wana papa marhangu na mhana mina hmm. twana xitori xa kona mi ta twa loko ni ku vanhu va hava thanki hi laha mhaka la hi sungulaka kona la ya hi laha mhaka mhakakulu yi nga kona boti lava mi ni kule ni kha ni va vona ku le a ri tiri damu la hi tshama kona va karhi va drive titeretere muti wa ka hina ba mikhule va na teretere ma na switaratela swo hambanahambana you know va drive teretere va drive yini ni nga swi tivi no i n'wana i n'wana papa bibele mara va vuya va lova va ba mkhulu na na van'wana na van'wana kwalaya mutini kusuka kwalano i vuya buti lava um a va tshama le xitandi lexiya xa papa laya laha kaya na vona na van'wani va ba mkhulu a va tshama swin'we so then va vuya va vabya. buti la n'wana papa loko va vabya vana va ba mkhulu va va va va na mithivi va fonela mhana mina va ku um hi la ta ku mi teka botimbazima mi ta mi ta tshama na vona a giyani. ivi mhani va zwela mini va ku maponyaneni
boti mbazima i boti lava mi va vulaka va ku driver titeretere eh, okay ya hi vona lava driver teretere ya ivi ya mhani va byela vini va ku maponyana ku na eh, eh, boti va ri a va pfuki and va ri va hleketa ku ri va ta haleni hi ta tshama na vona loko sileni a ku na munhu loyi a nga ta va hlayisa mm. so kusuka kwalani i remember na mi ni vuye ni kuma khona ni fonela hi hi buti wa bamkhulu lava lava va tshama na buti leyi na van'wani va xisati van'wana va bamkhulu mm. va kuma ponyana buti wa wena a nga pfuki i le xibedhlele hala ah, ni ve xibedhlele xa kona mara a nga ri giyani and a nga ri ilimu loko ya hala kwikwihi hala ha ga good hala ha pan ya right i swa lambe ri leswi i swa moni ku 4 years back okay ya 4 years back and then i wini va landa hi movha leyi mm. loko ni va landa hi fika hi va na vona hi tshama na vona giyana mm. 4 years back la ku yona va tshame lembe leri va nga ta va karhi va vabya hi rona ri hela mphi ivi va vuya va hola va antswa ku ta lembe ra vumbirhi buti va antswa va va kahle ku ta lembe ra vunharhu va va kahle imagine mhani va karhi va va ongola va karhi va endla hinkwaswo va nga ti no ta va ta va pfuxela a swi nga talangi ku va ta va ta pfuxela buti lavaya mm. ma ni twisisa ni ri mm. so ivi ku ta lembe leri ra four um va nga va love um eh, kamisa si twenty twenty one va love hi Ka lembe leriya ri nga hela ra 2021, 2020 swi komba va love hi 2019. Okay. E va love hi 2019. Then loko va lovini e e va vuye va vabya before va love. Yeah. Mi swi teka kahle. Va vuye va va vabya loko va vabya va admitiwa xiyimo xi tika ivi hi va hlamusela vana bamkhulu ku heyi burula xiyimo a tshamisekanga kahle ivo ya va admit wa xibedhlele xa khensani kusuka kwalano va vuya va lova mm. loko va lova ivi hi hlamusela vana ba mukhulu ku ri um bota va ha ri kona so ku na papa jani aka magoro hi vona na vona endisa papa va nga sala va ri one i papa ntsongo i papa ntsongo okay ivo ya kusuka kwalano ni vuye ni tsutsuma ni ya le ka magoro hmm. ni fika ni hlamusela bava eh, eh, papa ntsongo jani ni ku um eh, buti va lovile va vutisa mina papa jani va kuma ponyani hayi um wena a wu swi vonisa ku yini because vhele a va tshama kwala na n'wina giyani after all i n'wana papa wena a i swi vonisa ku yini na ivi ni ku hayi mina a na probleme ni ta vutisa um sesi ku na sesi lava a ni bula na vona ka na va vakhulu hinkwavo ka vona sesi josie na vo tekiwa la vhenda la hi lava a ni bula ngopfu na vona lava the rest a ni nga buli na vona because a va ta hi mixikaxika yin'wana yo ka ni nga yi twisisi ta mi byela ku ri ku ni leke ni ku humelela yi ku ra xikani mixikaxika leyi Okay. so then ni vuya ni hlamusela eh, bam- eh, eh, eh, ivi ivi ni ku a ni ta hlamusela sesi leyi ni twa ku ri arrange njhani i vuya ndzi rhamba mi ku ni ku hayi mara mina a na problem loko vo um va nga lahliwa kwahala um giyani na matimba ma lama mina yo ni ta va lahla because a ni pfumali nchumu Yeah. e kusuka kwalano ivi na bula na sesi so swi fina sweswo zwi ni va ku hayi no problem maphonyana um ta ni bula na tindisani le- ta mina leti ivi va vuya va bula na tindisani ta vona ivi va va ku hayi hi twelene ku ri va ri va ta lahliwa hala kaya ivi hawa ni nga ti na nyimpi mini ku ha hi mpela mi right a ku na problem vele hala a va tela ku ta hlayisiwa a ni nga famba kahle kwala mpela ku siva na na ka twananiwa ni ku ha no problem after all a va tshama kona halaya hala one a vo ta va ta hlayisiwa mm. ha hi swi tshika kwalano i vuya loko swi va swi kha swi famba muxara va tirhisa ya ya vona sesi va ka va va va va hala ka mm, lava tiko hala vhendala mm. iwe a a vhenda na hambani ya ku lemuxa hara na mpahla ku ri mina ni nga xava yi no hi famba swin'we yi no a ni va ni nga ha ni tirhatira na sesi lava lava van'wana a ni nga ri na vona mm. so um ma swi tiva ku loko munhu a tshama hala i fika a tolovelana na vanhu ma yi vona four years a swi nga ta endleka munhu a nga tolovelana na vanhu mm. so hala hala kaya hala hi swi vona ku ri no ku vanhu va nga suka va ya le swi ta va tikisela Mo ku va na xikhongelo hala kaya hala, then i vuya bokisi hi Friday ri fanele ri vuya hi hale kaya. Hi laha mhaka se ha saha se hi nga sungula kona laha. Ku bokisi ri fanele ri vuya hi hala kaya. Ma swi tiva n'wina hi Changani va ri loko munhu a tshama a ndhawu yo karhi, um ku ri leswi va ngo i fanele a hindza a teka moya ma ma swi tiva sweswo va lavakulukumba va khegula mi nga mi nga yima na mina a ni lavi swihlangi sweswi swihlangi swi nga swi nga swi tivi mara vatswasi ma swi twisisa leswi ni swi vulaka so then um loko swi ya swi kha swi ya sesi lava vaka va nga tekiwaka va ri yini ka hala vhenda va le ku swi twisiseni loko buleni loko hayi swi tshamisekile i remember loko yi ku wa vumune mm. sesi lava ve le venda sezo swi na va ri maponyana heyi ku na timhaka to tika laha na swi twa ku ri vanhu lava se va ta ni tikisela mm. ende va ri a va ha tshembi ku ri munhu loyi i ta lahliwa a ri tirhi damu the way ni swi leswaku swona va ri ongeti mina ni khomane ngopfu na wena loko ni khomene ngopfu na vona swi tikomba onge munhu loyi na n'wina hala mi le ku ndleni ka nkosi mi ta leswi munhu loyi a nga lahliwa hala loko hayi hala va vulaka n'wina
then va vula hala giyana loko ha ka zezoswini mi vula ku mara um va tlharihe kahle vanhu va lava na mi vula ku n'wina mi nga tirha na vona ivi n'wina mi va xenga mi ni nga lunghisa nkosiyana ivi na n'wina mi nga mi lunghisa nkosiyana a swi tshamisekanga sweswo vanhu valava ni kombela a hi va tirheni kahle because loko vo ka va nga endli ku xidumbu xi tihala kaya am telling you yi nge chayi kahle ene va communicate na sesi josephina n'weya a va le ku mi khumbeni mina va ni khumbi a va ni nchumu ka mina mm. ehe because ku ze va nga ni khumbi i ku vo a va nga a va lavangi na nchumu ku ri ku ndleka ku ndleka hala kaya ku va na nchumu yeah e e leswi vona va nga swi va nga va nga swi ndlisa swona okay master makonyana mo hi yanyana ma- am- ama- amakete ha vuya sweswi
Fine. I'll do it myself. Ntokoto Studios. Home of Technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.
magoda tombstones lava va xavisa ti-tombstones ta muxaka wa tona ti ri toxe ti-tombstones ti nga wa hinkwato emasirheni kambe leta ka magoda ti sala ti lo tsetserereni

and loko i kha i huwelela ku vanhu va aids a va ngheni vanhu va drop a va ngheni va ala va yo tshama la mabenceni loko se ku fika nkarhi wa lunch a ni la ku ta munhu a ni telala a ku mhani nese hi pfuneni yini yini i xampini twela mongwe aka mhani nese ni loko ve ni ka chanele ya g one soni makamu inkomu am amukela nakambe vayingiseri eka nongonoko wa hina wa xiyimo xa le henhla eka chanele leyi tlulaka misava hinkwayo um ku mi tisela swa xiyimo xa le henhla mester maponyani va ha ri kona mo va yisa mahlweni ni nga ze ni mi dyela nkarhi okay ni yisa mahlweni hungu ra mina then a na ha fikela ka ku lava va ku eh, sesi onge mi le ku yi xengeni n'wina na maponyani leyi ya onge ti mi la ku teka nkosi lowu ndliwani ivi byela sesi ni ku swo byo swina vanhu va la kahle kahle a va rezini va vula njhani va ku ta teka nkosi hi- hi hi sala na hi namba mani why fanele hi teka nkosi and why va ti chuha swi komba ku loko va ti chuha swi komba ku va swi tiva ku swi komba nkosi lowu a fanele wu ndleriwa and mandzhani ni nga ni nga lwisa nchumu ni ndla nchumu Mm. Eh, Se ka vo ku- titwa nandzu. Eh, vona se vo titwa nandzu kwalano so then ni ri loko yi ku wa vumune ya hi laha se ti nga vuya kwalano loko yi ku wa vumune se si na vabyeni ri hayi musa se tshamisekini ku xidumbu se xa xi ta ta hi hala kaya hi friday hi lava sesi va nga ta kuma ponyani va ve na tindisani tindisani ti ri xidumbu a xi nge ti hi hala ka n'wini er a bosolo a la ku mi hembela va va va yi kandziye ncila va va va ni kandziye ncila a va ni kandziya ncila va ka hina um munhu un'wana na un'wana wa kwata emisaveni hambi ku ri mfundhisi hambi presidente hambi mani loko swi ta ka ku wa kwata munhu wa kwata hambi ku xipengo loko xi kwatisa xa kwata a kwala se va ni kandze ncila ni swi twa ku a ka ha ri mina ni kwata ni kwata leriya ro swi chavisa evuya a ni nge ze lavan'wana va vula hi mavito ku mani mani hmm. ni teka call ni ku i mani loyi um a vulavula ngopfu a vulaka sweswi va n'wi vula hi vito a ni n'wi tlherisanga ni teka foyini ni n'wi byeletela ku ni n'wi byeletela yini a ni nge vuli la ende ni nge mi byelimara mu n'wi kupa ve ri mu n'wi kupa ya ya ni n'wi byeletela swi va kahle a sala a xurhini mm. loko a xurhini i vuya ni byela sesi byo swina lavaya mm. ni ku sweswi ni vulavula a ni giyani ni ku le ku kongomeni mm. e-e swa ku kongoma i friday because leyi call yi ve wa mune i vuya ni n'wi byetela hi wa mune luwa ivi na hi friday ni continue na hungu lolo konchi wana hungu nukusesa akusununga chumu nako impela xidumbu xi fane xi tihala kayi se siku nene ro xi hindza hi kona eh siku nene va ku hayi ku tikomba ku nga si cinca chumu ni ku ni kombela mi organizer le muxari va nga kona buti because ku va buti va lahliwa i ku va mina ni khomiwa ni ya jele ene impela a ni swi mina ni ku ni kombela sweswi a na ku a na a na ku vula ni ku mi ni mijumi ni ku ni mijumini ni kombela ni phiriphira tivhene because sweswi ni teka movha ni kongoma kwahala xidumbu xi nga kona a ni na ku tiva xidumbu xi le kwini hi mina ni ta kwahalano a xi ri kwihi a xi ri venda okay a timovha letiya ti ku twisi ku ri ta ta hanye kahle Mm. a na i remember ni pressa swin'wana swa vo 160 ku nga ha ri mina no hlayisa xikwembu ku va ni ku va ni fike venda ya ni fikela le ka vasesi lava ka ka vona ni fika mi ku- ni fika ni ku mi ri timhange tingani hayini maponyana loko i ku le ku tirhisa hambi ni ku bula na vona halayani he mhe kahle kahle mara i think ni lulamisini ni byele munhu luya wa wa muxara n'winyi wa wa ncini n'winyi n'winyi wa undertaker hi yexe i le ku teni u ngo swi le ku lulameni ni ku a ni la ku mi hembela namuntlha ni ta ndla mihlolo namuntlha ni la ku mi ndla mihlolo ni ta badama apatwini tihexe na tivhen ti ta tlumba mina ni ta koti maphorisa va ni khoma ende leswi a ni lava swona ku ri boti loko va lahliwa mhini va ri jele mm. handle ka sweswi loko va nga ni khomi a ku na xidumbu lexi nga ta famba xi ya helo ni tlhe ni ku endla na mpahla lo xava ni lava na mpahla sweswi ni ya hluva na xidumbu lexi ya mpahla leyi ni ngo lo xava ene a swi mina e ni vula mpahla ya xidumbu ni ku na ku hluvuleni na ku swi hluvuleni xidumbu lexiya hi ku mpahla leyi ya ni lo xava kusuka kwalani i vuya hi ya le muxara leyi loko ya muxara i vuya n'winyi wa undertaker a ni tele lavaya a va si fika ni twa ku va ri vile ku teni lavaya va tindisa ta vona va suka kwini a ri teri dawu va swi twini ku ni le i vuya loko va fika va ta i- yo- va ri yini undertaker a fika ku hani ni swi lulamisini maponyana um xidumbu xi tata hi hala ka n'wini eh and after all eh, munhu luya the way xitulu lexi nga xiswona loko ni cheka i n'wana papa wa- sorry i n'wana papa wena lowa undertaker loyi a nga check. tsheki Yeah.
e i n'wana papa wena loko ni cheka landlela xitori lexiwani and eh, swa ku i n'wana papa wena a yena ntsena ku ve na vanhu vo tala lava ri va bye xitori va ku kahlekahle swilo leswi mpela a swi make sense at all because mina hi mina leswo i n'wana papa mina straight hmm. vona ha n'wana papa vona mali tongo na vawaxi ha n'wana papa vona i n'wana papa ntsongo wa vona ende mina hi mina a ni ri na ti-right ta ku va ni ni organize nkosi na ku alahliwala because i n'wana papa mina ni nga vula mi khoma kahle kwalano and after all ku komba ku ri a vana va nga na khena yena loko a vabya a va n'wi hlayisangi va va n'wi tise kwini a giyani four years hinkwayo mhani va ka va ongola buti va nga chavi no um um leyi leyi ni n'wi yisaka kona n'wansati luyani ha n'wana wa yena mara va kote ku va va n'wi tiyisa mara mhana mina hikuva a va kholi i munhu wo hlayisa ende va swi twisisini ku ri i n'wana mukhalabye wa vona ivi na hina hi fika hi va amukela hi ku i buti wa hina ha yi nge va cukumeli hi va hlayisa hi va yisa lomu hinkwavo swibedhlele ka madokodela hinkwavo hi karhi hi kaka na vona va ze va va kahle va ze va va kahle hi nkarhi luwa va pfulelela moya wo titimela kwalano hi nkarhi luwa e so kusuka kwalano kusuka kwalano ebutsoli um eh. eh, va vuya va fika loko va fika ku fika sesi lavan'wana na sesi lavan'wana na vhoti lavan'wana lava nga talaka ni vavuli hi mavito loko va nghena laha swi vona ku ya va kwase swin'wanyani hi lera ro and hi nkama wolowo a va nga swi tiva no nhlamulo i ncini hala ndzeni kasi nhlamulo yi va yimerini hala ndzeni ya so kusuka kwalani va va lo va nghena no nxota va nga nxoweti eh. va nghena kwala a ni ri handle va fika va nghena kwala ndzeni loyi a nga theka a fika a bula na vona sweswi va nga burisa swona loko va fika va bula na vona i vuya va ta va huma loko va huma swi vona ku se swikandza swo vona onge leswi va nga nghenisa swona a swa ha vantshwi swona se hi leraro se va va kwatile swi vona ku hungu leri ya vhele a nga ndzela ta theka ku nga vile xidumbu xi talele ka n'wina um swi komba ku ri fikile ka vona se eh va famba va khandziya movheni lava te yona va kongoma roti hi lavaya ivi mina va ta va ta vula naka va ku ha swi tshamisekile va hlamuserile Yeah. va swi twisisile Yeah. i vuya he, joki yin'wanyana mr makamba Yeah. ni vo te xe ti huma endzhaku ka three minutes nyana Yarr! lolu va ti hume ntongi se wo famba se u se dumu xo famba ey ivi ni ku hey ku teka hi tiya kwini ya ivi laha ndza teka ku ya leyi a ni vona ku tshamisekini ti ya chela petiroli alaya maholo ka garaxi yela basana leswo Yeah. leswo va ma ti ya chela petiroli ti ta vuya ni ku hey Xidumbu xa ha sele. xidumbu xa ha sele ni ku okay a ni ku la ku biwa nhloko Mm. ivi kusuka kwalani um ni byela va kereke leyi ni ku ha va na hundred xidumbu xi le ku teni Yeah. and i- imagine hi hlamusele vanhu phela le le kaya Mm. ka xikhongelo ku ri um hi friday xidumbu xi ta ta yi kwala Mm. minda mi xi mi xi vona tanihiloko munhu loyi a a- a mi n'wi tiva ene van'wana mi nge koti ku ya ku ya le enkosini. ma yi vona neri Yeah. e so ha himpela ximovha xa mina xi rhangela ku xi duma hina lavaya se ku yiwa kaya ku yiwa kaya a giyani master makonyana yi khomeni kwalano hi fikisa swa swa makumu ka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha hi kombela mi tlhela mi hi yingiselana nkarhi lowu tako va kota ku mi yisela xitori xa vona emahlweni inkomu
Fine. I'll do it myself.